Bono nande eyemo ase eyemo goika omochitu obosongo ase tokomonyora omoindi omomwa mutini are amaochiano eyemo ase eyemo nomong'ina ontome omong'ina ontome oyo chire kuma ase michi gokwanera amang'ana y'obwamate obuya oboende ribagane riao
Eh, abanto baminto ase riraba ria Gusii naende narigirie omong'ina oyo ase amatuko amange ase amarieta nigo akorokwa ontoma, Nkoma nori naende twarenge nere chebirate engaki ende. Oyo ogokwana ngaki abakungu batagete komenya nabasacha, ingaki naende bakobaa amang'ana aria ande. Ontoma nigo agokwana ng'a omong'ina arende omogaaka. Ontoma bi'okomonyene nigo agoteba ng'a omosacha nenda. Omosacha kaigotete, narikera amang'ana akobagwera. Ontoma, Ekeene naye.

From Kisii. You come from Kisii County, Antoma?
Yeah.
Igo onde n'omogoko omonene abategereri bane ase etibi yaito ogotamogia, iga tore nomong'ina bw'ogokumia ase ebitunu biaito bia Gusii. Omong'ina oyo obeire bw'ogosemia okonene ase ebitunu biaito bia Gusii, naende nigo agosemia abanto ng'aki batakeire komenya mono omosacha. Omosacha kaigotete kera egento nigo gekobaki engencho mono. Ase eamate y'abasacha abange bagotama korwa nyomba eng'ana enene batabwati nokoigota kw'endagera, iga tore inde nomogoko omonene, naende eng'ondo na etibi yaito gotamogia, igo nkoenda gonchokana ase omochie obosongo, nanyorire omong'ina oria konya nkorigia ase Street Ekung'u Ogembo Street, ontoma.

ekiagera tari ekiang'oroki sobo, ya, naende onye ang'ira sobo, ranga amoyande. Mbori ontoma ring'ana rinde ase ritari bobe, Mbori. na obwate abana ontoma. Bwate babere kario baria abayo sana, Abaiseki gose bamura.
omomura na omonyaroka, Aha. ee, oyomo form three, oyomo na university are. Abatagereri bane, igonda nomong'ina okorokigwa ng'a Ontoma. Ontoma nomong'ina obwate amaino abwate enyenya, amaino agoseka buya. Ontoma nigo aragerete kabisa, nomong'ina oragerete
Egento Ontoma akwane ekigokumia, bateganete nomogoeka oye, bakaenda ase chinse chi'amaiga. Ontoma nigo are. Esingo, Martha iga abwate abana babere, omwana omoiseke amo nomwana omomura. Ase etibi yaito gotamogia, nigo tore nomogooko omonene abategereri baito ase okonyora oyominto ontoma ontoma. Inche nontoma nkorokwa. Bono ase omochie bosongo ng'ai omenyete ontoma? Tari imenyete.
Inche nomokenya naende noonde bosongo. Igo nkoborie riswali ontoma kwairuruka. Ase emenyete ande ogoro aa. Togora eri. Enyomba yane nimbwate iga iga erogoro iga gekomo. Ontoma iga amete ase omochie o Komu, iga Komu na esiteti eyemo ase omochie o Bosonga iga, iga ontoma na omong'ina bw'ogokumia oko na goseemia abakungu na bakorara na abasacha. Eng'ana y'okorara tari ing'ana ya bobisi, omowaga kaigotete, na riare ararie omonto ontoma na oborimo. Amang'ana amayanga ayameng'e ogokwana amamwamu. Omosacha iga ange eng'ombe igokamwa. Ekero ekoriisigwa, moni akoragera, nero nabo okaba mogoroba. Omokungu airane ense, omosacha abe igwe. Omosacha asiberigwe chianga chiaye buya, naende apaserigwe, naende omosacha gakobonia eng'ombe yane neigotete, gose abana bane ng'aki bare, omokungu airane ense. Onto mokwanire eng'ana y'ogokumia abatagari bane, onto magoteba omosacha aigotete. Tori kaigotete nari aratekenie omonto, onto mane oborimo. Tari ogotekenigwa goika ogoteeba, Omosacha kera aigotete amasikani iga agendererete. Obwo nobobisi okobeka botari abana batari komanya. Igo ogosomia okuya nkori ng'a omosacha noyo bw'engencho mobe. Nimbwate riswali ri'omoerio ntoma ngokoboria. Ase ebitunu bia Gusii twarorire abasacha barete sana, lakini amakungu anorete anorete ogokumia. Inki kiabeire ase okumia? Naro ore omobere oyo omonyerere. gose ore omweng'e, eyio naiboretwe, naende naro ore omonetu ase okoragera, naende naro ore omwana omonene okoibora nonya nere are omonetu. Abanto bare abeng'e nabatambe, that is why ng'aki healthy, yaani ime healthy. Okonywa ogasacha agasini nikabwate healthy, kari buya, lakini omosacha na omosa na omosacha, onyuoma omokungu omonene, omomenya, Egento lakini ntoma- kamonywomire bw'ekei, omosacha obaito. Abataiyorari baito ase ogokoorera egentontoma akwanire eki'engencho mono, Omosacha n'omosacha, abe omonyerere, abe omotambe, omokungu n'omokungu, rende eng'ombe yao ekorende. Iga mwarenge nomoindi omomwamuti korwa ase ebitunu bia gusii, aase etibi yagotamogia. Iga twarenge nomong'ina.